Ni yw treftadaeth di-sylw prosiect hanes lleol yn Dyffryn Nantlle. Mae prosiect ni yn canolbwyntio ar hanes diwydiant llechi yr ardal. Gaethom y cyfle i helpu gyda phrosiect cloddio Ymddiriedolaeth Archeolegol Gwynedd ym Mhen-y-bryn.
Ein tasg ni yn ystod yr y tair wythnos oedd cloddio a datguddo carreg briodas a roedd wedi ei orchuddio efo pridd a glaswellt. Beth oedd yn ddibynn am hwn oedd doedd neb yn gwybod beth roedd yn ymddarganfod gan doedd y carreg hyn erioed wedi cael ei gofnodi o'r blaen.
Mae carreg priodas yn graig gyda nifer o dulliau wedi'u gwneud ynddi. Byddai'r tyllau hyn yn cael eu llenwi gyda phowdwr gwn ac yn cael eu tanio. Roedd hyn fel math o dân gwyllt a oedd yn ffordd o ddathlu pethau fel priodasau.
Pan wnaethom ni gloddio'r garreg nathon ni ffeindio 15 o dyllau wedi'u greu. Roedd rhai dyllau yn amlwg wedi cael eu defnyddio gan fod trannau'r twll wedi dorri ffwrdd yn siwr o'r ffrwydrau. Roedd rhai eraill yn fras ac yn fychan iawn fel bod rywun wedi cychwyn gwneud twll ond am ryw reswm heb 'di cwblhau.
Yn ogystal â tyllau, wnaethom ffeindio pump set o graffiti, tri gyda dyddiad o dan un, sef 1814, 1816 ag 1896.
Roedd rhai o'r graffiti wedi cael eu sgrifennu'n daclus fel fod y person wedi cymryd pwyll, lle oedd rhai llythrennau yn frysiog, fel yr esiampl o STG. Roedd yr S ac y T wedi eu gwneud yn daclus ond oedd yr Y yn edrych yn flêr.
Wrth iddyn ni ddatguddio graig, nathon ni ddod ar draws symbol diddorol oedd yn edrych fel Y Fawr, ond gyda llinell yn ei chanol. I gychwyn, nid oedd e'n gwybod beth oedd y symbol hon yn olygu, ond nath hi ffeindio allan, oedd o'n ffordd oedd y chwarelwyr yr oes yna yn dynodi eu llythyren Jy.
Mae ein siopau eraill yw'r symbol hwn i'w weld yn Chwarel Dorothea o fewn yn y sied fawr. Ac ers ein cloddiad, mae eraill wedi dod ar draws y symbol yn Ninas, Fron, Waun Fawr, Bethesda a Llanberis. Mae hyn yn dangos bod hyn y ffordd cyffredin o ddynodi jy, nid ond yn y Ffrianlla ond mewn cymdeithasau chwarel eraill yng ngogledd Cymru. Safle gyda phwysigrwydd i bobl yr oes, fyddai wedi bod yn rywle i ddathlu a chael hwyl yn gwylio'r gwydr yn cael ei danio fel tân gwyllt.
Graffiti yn dangos fod gan y Graig arwydd y Cad yr unigolyn hynny. Bydd e wedi cymeryd amser i ysgrifennu eu henwau ac yr dyddiad hwn i'r Graig. Mae'n debygol byddai hyn yn rhywbeth fysa'r rhain wedi gwneud yn eu hamser hamdden. Nes i fwynhau ffindio allan hanes Pen-y-bryn.
Nes i mwynhau ffeindio peth oeddwn i'm yn gwybod oedd yna, fel y llwybr.
O'n i erioed 'di clywed am garreg priodas o blaen ac oedd o'n ddifyr dysgu amdano fo.
Nes i fwynhau dynnu tynnu lluniau archeolegol ac Helpu hefo creu 3D model o gred.
Nes i fwynhau dysgu mewn garreg brodas a dysgu am faint o bwysig odd e i'r chwarelwyr.
Nes i rili mwynhau profiad Pen-y-bryn a dwi'n falch iawn bod yn gwaith ni'n cael bod yn rhan o'r adroddiad swyddogol.